fil-bidu ta' dan ir-Randan Imqaddes, il-Mulej jitlobna li t-triq li bdejna llum bħala xhud ikollha lill-Missier. Hekk isejjaħlu Ġesù għal tliet darbiet. Alla li huwa Missierna u li jara dak li hu fil-moħbi. Alla li kapaċi wkoll irodd jagħti l-premju. Ħafna drabi Il-ħlas tagħna infittxuh f'din id-dinja. L-ewwel tagħlima li jrid jagħtina l-Mulej illum hija li ninfatmu minn din ix-xewqa li l-ħlas tagħna jkun immedjat u ta' din id-dinja. Imma l-ewwel atteġġjament tagħna jrid ikun abbandun b'fiduċja kbira f'idejn il-Missier li jagħraf il-moħbi u li jaf irodd meta jkun il-waqt. Min hu dan il-Missier li jagħraf il-moħbi? Huwa dak li kapaċi jiżen il-qalb, li kapaċi jagħti ġudizzju li huwa veru fuq il-karità tagħna, it-talb tagħna u s-sawm tagħna. Fi tmiem dan il-pellegrinaġġ li bdejna llum, aħna se nisimgħu fil-lejl qaddis tal-Għid lill-Appostlu Missierna jistedinna biex ngħixu bir-rażan, bit-tjieba u bil-ġustizzja. Is-sawm jgħinna nikbru fir-rażan. It-talb jgħinna nikbru fit-tjieba. Il-karità hija r-ruħ tal-ġustizzja. Għaliex is-sawm jaħdem fuq istint qawwi tagħna, Dak li aħna nittrejqu u nieklu biex nippreservaw lilna nfusna. U għalhekk meta bis-sawm nitgħallmu nliġġmu l-istinti qawwija tagħna, nitgħallmu r-rażan. It-talb idaħħalna f'intimità ma' Alla. Huwa r-ruħ ta' kull tjieba. Mentri l-karità tħares lejn il-proxxmu tagħna, u l-ewwel karità mal-proxxmu tagħna hija proprju l-ġustizzja. Għalhekk Ġesù jinsisti li dan il-vjaġġ irid jibda fil-qalb tagħna. Mhix kwistjoni ta' dak li jidher minn barra. Biex il-ħlas jagħtuhulna n-nies. Meta jaraw il-karità tagħna, it-talb tagħna, is-sawm tagħna. Imma aħna rridu naħdmu fuq il-qalb tagħna fejn tinbet il-vera karità u l-ġustizzja, fejn jinbet il-veru talb u t-tjieba. fejn jinbet il-vera sawm u r-rażan. Fid-dawl tal-Ewwel Qari, il-Kelma t'Alla tistedinna wkoll biex nagħrfu li għandna bżonnu dan l-istaġun li bdejna llum. Għandna bżonn iż-żabra li r-ruħ tagħmel fir-Randan u niftakru fil-kelma ta' Ġesù, Il-fergħa li tagħmel il-frott il-Mulej, il-Missier, li huwa l-bidwi tad-dielja, jiżborha biex tagħmel ħafna frott. U għalhekk ejjew b'umiltà kbira u b'fiduċja fl-għajnuna u l-grazzja ta' Alla, nissottomettu ruħna għal dan iż-żmien ta' żabra, ta' meta mill-ħajja tagħna nippruvaw inneħħu xi vizzju li qiegħed jaħkimna, Nippruvaw inħarsu lejn il-proxxmu b'sens ta' vera ġustizzja u karità? Nippruvaw inħarsu lejna nfusna b'sens kbir ta' dixxiplina li jwassalna għar-rażan? U fuq kollox, li t-talb tagħna jkun talb ippurifikat għaliex huwa talb fil-kamra tagħna ta' ġewwa. Dak li jinbet, jikber u jiffjorixxi fil-qalb tagħna. Mulej, kun int ix-xhud tagħna f'dawn l-erbgħin jum qaddisa. U aħna li minn hawn u ftit ieħor se nagħmlu att ta' umiltà u niftakru fil-bżonn tagħna li nikkonvertu, Ħallina nersqu lejk u ngħidulek li għandna bżonnok biex inti tnaddafna ħalli fil-jum qaddis tal-Għid tal-Qawmien tiegħek aħna niġġeddu Niġġeddu billi nġeddu l-magħmudija tagħna. Niġġeddu billi nilqgħu mingħandek il-grazzja u l-ħniena tiegħek.